Dw i wedi cychwyn petisiwn er mwyn gwneud y ffordd Oakley Drive yn saffach. Um, da ni'n gweithio law yn llaw efo cynghorydd Alfred Roberts o sy'n cynghorydd traws Gellydan a Maen Twrog. Yym ma' 'na waith obviously yn cael ei wneud i'r ffordd ond da ni, y ddwy na ni, yn trio pwsio er mwyn cael speed cameras er mwyn neud o jyst chydig bach mwy saffach. Nath Sioned golli Mili ag ei chwaer Anna a'r ci mewn damwain a mae lw- mae'n lwcus mae'n lwcus i fod yma a wedyn tri mis yn ôl nes i golli cnithar fwy fel chwaer rili. um, ar yr un un, yr un un spot, 100 yards ar wrth ei gilydd. So da ni'n trio neud o basically er mwyn safio bywydau, cos mae teuluoedd ni'n dreifio lawr y ffordd na, ffrindiau ar y fath, dreifio fyny lawr y ffordd, a blink of an eye mae'n gymryd i Da ni jyst yn poeni bob dydd dydan bod o'n mynd i ddigwydd eto. A ti'n mynd fod i fyw fel yna gweud, Ac so 'na ddamwain syth ar ôl. Jyst ista ag meddwl bod 'na wbath yn mynd i ddigwydd. Dwi'm yn iawn. O blwyddyn a hanner y sobor ynglŷn â'r ffordd rowch chi ddraif, 'da ni 'di bod yn ymgyrchus dros flwyddyn a hanner ar eu Cyngor Plwyg i Llundain ddechra gyrru llythyr i Cynulliad i Gaerdydd a gofyn am wellianna ar y ffordd ond trychineb erchyll wedyn mewn llai na mis efo teulu Sioned yy a 'dyn ar ôl hynny galw cyfarfod cyhoeddus trio cael cyfarfod o Kent's Gates a cyd-weithio efo'r cynulliad yn Gaerdydd, a mae'n anodd iawn, 'dan ni, pam bod o'n cymryd mor hir i wneud, mae rhywun yn cwffio i gael gwneud y ffordd mae'n saffach, ond yy ma- ma- mae o, mae'n rhwystredig bod o'n cymryd cyn gymaint o amser. 24. Oedd hi'n gutted, hollol, hollol gutted. Ac oedd oedd gen i gymaint o'i blaen. Mae jyst yn amazing, nes di. O partner fi fyny efo babi cos o'n i angen cysgu. Ac um, nath o ddo fewn a dyma fo'n dweud, mae mam chdi ar y ffôn. Ac o'n i jyst yn gwirion, pan bod mam ffonio mor hwyr de. Ac um, ar i fi, obviously, ateb y ffôn, mynd ar y ffôn. Ac ar i ddeud bod i di mynd. O'n i jyst yn coelio'r peth. Ac o'n i jyst yn torri 'nghalon ag yn gweiddi mewn frustration rili. Pam 'de? Pam? Ac jyst ddim isio coelio fo. Na na na na. 'Di hyn 'im 'di digwydd. Ac o'n i dwi 'di bod yy t'o' meddwl dwi mewn nightmare ta be' ond dydw i ddim. Dydw i ddim. Ti'n gorfod experiensio'r poen cyn gwybod beth dio. Ac well, obviously wait. ti byth, ti byth rhywun person ar ôl experiensio poen fel la. Byth. Sut ti'n mynd i fod de? Ti di colli bywyd chdi basically do? Wel dyna sut dwi'n teimlo. A mae teulu fi gyd, da ni di colli gymaint o achos y lôn yna. A

dim yna gymaint dyna sut dwi 'di gellu cychwyn neud hyn ond ma' physical pain fi dal yna obviously. Ti'm yn gellu fatha mynd trw be' dwi 'di bod trw ag 'im yn dal teimlo poen. So ia ma' hynna dal yn ongoing thing efyd ond dwi yn teimlo fatha mond ysgwydd fi genna fi ŵan ef- efo poen so Wel ag fatha fama fi gyd yym so ŵan dwi'n teimlo bod fi yn gellu maneisio i gwffio. Yn ddiweddar, jest yn ddiweddar, maen nhw wedi gorfod rhoi barrier newydd ar y llaw chwith yn fama, y barrier wedi cael ei hitio gin gar yn dod lawr y ffordd a trwy ryw wyrth oedd 'na neb yn dod ar ei fyny. Yy mae fel Russian roulette, mae digon hawdd yn cael car damwain ond os dio'n llithro i'r lên ochr arall i'r ffordd A car yn dod i'r gwrthwyneb, wel, mae'n sobor wedyn, a fel y mae damweiniau'n digwydd. A diolch i'r drefn, dydy o'm yn digwydd o hyd, ond mae o'n digwydd rhy aml. Mae gynna i yn bersonol lyniau o'r damweiniau sy' 'di bod yna rhwng y ddwy ddamwain erchyll, a'r ddamwain erchyll fflur yn ddiweddar rŵan 'lly, pam bod yr holl amser a'r holl oedi 'di bod, a mae'n rhaid i ni 'wan, yy, efo, efo, yym, Caron a Sioned wan yn gneud y tysteb ma wan yr yr i gal yr hwb ola i ga gneud y ffor yn safach. Di speed dim yn bob dim, dydio ddim. Ti di deud hyn do? Do, cos yn achos ni, dim speed odd o. Da ni'm yn gwbo be odd o ond dodd speed i'm yn beth na fo i mi. Jyst fatha odda ni'n dod i fyny fanna heddiw ag o na bobl yn fflio pasio ni. A 'dan ni fatha oh my God s- slofiwch! Dyna be' 'dan ni yy dyna be' 'dan ni isio ga'l 'de i bobol slofi efyd a sylwi sylwi be' sa'n gallu digwydd. Sa'm point rhoid y forty signs i fyny nag oes heb Ma' n'w... Ca'l y speed cameras yna. Ma'r speed cameras yn mynd i obviously neu' siŵr bo' pawb yn jyst slofi reit i lawr. Ar i fi gysylltu efo Elfed Jones o Traws um, a gofyn iddo fo, mae o'n gwybod lot am Senedd Cymru a felly, um, a rhi ofyn iddo fo wneud i helpu fi ddechrau petition er mwyn wneud y ffordd Oakley Drive yn saffach. A wedyn, ar ei feddwl, lle bod fi ben yn hen, ar fi messejo cariad Sioned, Luke, um, o Facebook mam actually, ac Gofyn, ta deud be dwi'n neud, a gofyn os sa nhw'n licio bod yn darn ohono fo. A rhaid chdi mesejio fi nôl, gyrru chdi ddeud, definitely, dwi isio bod yn bart ohono fo, lle. A ges y mesij y diwrnod ynny, ta be, mis a hanner yn ôl, wrach. Da ni 'di bod yn siarad... Da ni 'di bod efo'n gilydd, do. ...bob diwrnod, neud yn siŵr bod ni'n dwyn iawn. a os ti jyst ca'l strength ar wrth 'yn gilydd er mwyn gwffio er mwyn neud... 'Dan ni fatha cefn ein gilydd dydan? A 'dan ni y- yn mynd i neud hyn efo'n gilydd. Dau galon bach 'di torri. Yn dod at 'i gilydd i neud un mawr cry er mwyn gwffio.